וואס טוט זיך אידן וואס א נייעס אונז לאמען זיך ארויס צו א ספעציעלע פלאץ אין ווילאמסבורג פֿאָרטי נײַן גערי סטריט ברוקלין ניו יארק צו אונז גיימער צו לע ווער קומטס מיט מיר כ'זאג ענק עס עטס א נאמען פון דעם טאר לעטס גאו! אידישע קינדער וואס פאר נייעס אונז זעמער דא ביי לוויה אונז גיימער אריין כאפן הערן וואס דא גייט פאר יעדער איינער האט דיך ליב א שיינע הויז אה מענדל וואס זאגסטו? וואס פאר נייעס? לייבי ווייס יא לייבי אוודאי אזוי אוודאי געדענק איך נישט אקעי ווען איך קוק זיך דא ארום הייב איך אן צו מקנא זיין אבער מען טאר נישט מקנא זיין וואס גיי דא פאר אין די סטאר, כ'זע סינקס, כ'זע הענטלעך, דא האסטו הענטלעך פון, כ'ווייס פון טירן? ניין, דאס איז פון. דאס איז פאר קליידער און פאר קעבינעטס. פאר קעבינעטס, סאו וואס אפערסטו דא אין די שאורום? סאו אונז אפערן דא אלעס וואס האט צו טון מיט די בעטרום, און אלעס וואס האט צו טון מיט טירן, און קעבינעטס, צוימער קיטשען קעבינעטס, לאנדרי רומס. דאס הייסט דו מאכסט קעבינעטס אויך? נישט די קעבינעטס, אלע נאבס וואס האט צו טון מיט די קעבינעטס, אלע מין סטיילס, קאלערס. אקעי, סאו דאס איז, דאס איז הענטלעך, וויאזוי הייסט עס נאר? ס'איז נאבס, הענטלעך, פולס. אזוי הייסט עס? איך ווייס נישט וויאזוי ס'הייסט, אבער איך זעה ס'איז דא אזוי סאך מינע, ווייסט, איך קום אריין, איך קויף א הויז, וועלכע גיי איך, וועלכע האט די עולם היינט צוטאגס, וועלכע איז די סטייל היינט, און ווי אפט דארפסטו עס טוישן דא. סאו ס'ווענדט זיך זייער אסאך וויאזוי דיין סטייל פון דיין הויז ווי ס'איז דא בויען, ס'איז דא אפאר מינע סטייל צו בויען, סאו ברענגסט אריין דיין סטייל, ברענגסט אריין די קאלערס פון דיין קיטשען, און זעהן די ווייב ווי די ווילסט גיין, ס'האמער דא סעילס חברה, מ'העלפט דיך ארויס, מ'זעהט וואס די האסט בעסטע ליב, אזוי גייען מיר טשוזן וואס די האסט ליב. לאמיר זאגן דעס, איך זעה דא א אינטערעסאנטע מינע האלץ, איך זעה א גרעסערע א קלענערע, און דעס איז לכאורה פאר די לעדלעך, יא? יא, סאו דאס איז פאר די לעדלעך, אסאך מאל די גרעסערע גייען מיר נעמען פאר. פאר פענטריס און זאכן וועט מען נעמען די גרעסערע, דזשאסט פאר אלע קלאזעטס וועט מען גיין נעמען די קלענערע. וואס איז דאס? ס'איז אויך פלעין א, דאס איז מער א נאב וואס איז פלעין צו עפענען די קלאזעטס. און דאס איז היינט א גאנגבארע סטייל? ס'איז זייער פאפולער, וואוד איז זייער זייער פאפולער היינט. דאס ווערט געטוישט יעדע שטיק צייט? שור אוואדע, מען אפדעיט עס עז די סטיילס אר טשעינדזשינג, עס האלט זיך אין איין טשעינדזש די סטיילס, אפדעיט מען קוק אהער, עס איז אריינגעקומען יעצט אַכט. האלא, איך גיי דאס נישט נוצן פאר מיין קעבינעט אין קיטשען. סאו דאס איז פאר לאנדרי רומס, לאנדרי רומס אסאך מאל גייט מען גיין אביסל מער מיט קאלערס, ער דאס גיין פאר די לאנדרי. אה יא? אוואדע. פיינע נייעס. ס'האלט זיך אין איין טשעינדזשן סטייל, סאו מ'האלט אין איין טשעינדזשן. יא אקעי לייבי, וואס ווייזטו אונז דא? אקעי סאו דא האסטו די סטייל, פון די מינע הענדל קען מען טשוזן די אלע פון דא, און דאס קען מען קויפן. דריי דאס אראפ, דאס הייסט איך וועל. סאו דאס איז נאר פאר דיספלעי, ווען דו קויפסט עס באקומסטו וואס דו האסט געטשוזט דאס ווערט שוין, דאס ווערט ארויפגעלייגט, קויז פאר דיספלעי וויל מען דיר ווייזן אלע סטיילס. אה, ס'איז נישט אז איך קען טוישן. ניין, ס'איז דשאסט די סטיילס וואס איז דא פאר די הענדלס און פאר די ליווערס, די זעלבע זאך.

סאו בעסיקלי ס'טארנישט זיך מיט די צייט, ס'איז א סערטען לוק, ס'איז זייער א נעטשרעל מין לוק. ליווינג פיניש? אזוי הייסט עס. לעבעדיג געפארטיגט? לעבעדיג געפארטיגט, עקזעקטלי. פארוואס? וואס איז די. ס'איז א סערטען סטייל, ס'איז א סערטען שיינקייט, ס'איז א סערטען. ס'טוישט זיך אין מיט די טעג? סאו מיט די טעג טויש איך עס, ס'ווערט שענער, דו זעסט דא גוט. פארדעם הייסט עס ליווינג פיניש? יא, פארדעם הייסט עס ליווינג פיניש. ווייל ס'ווערט שענער? ס'ווערט די קאליר טשעינדזש זיך, סאו ס'איז סאך מער היי ענד סאך מער שענער. לייבי הקדוש דאס איז דיין, ווי איך האב פארשטאנען איז דאס עקסקלוסיוו וואס דו ברענגסט אריין. סאו דאס איז א קאמפאני יא וואס אונז ברענגען אריין פון יוראפ, א גארדזשעס גארדזשעס קאמפאני, קאסטום מעיד, דו קענסט דעסיידן אויף יעדע אייטעם וועלכע סייז דו ווילסט עס האבן, ווי גרויס ווי קליין. דאס איז אלעס הענטליך? דאס איז אלעס הענטליך, קוק אן אלע קאלערס וואס מ'קען טשוזן, סאו בעסיקלי יעדע אייטעם קענסטו האבן די אלע קאלערס, אה. סאו דאס איז א קאמפאני וואס דו זאג מיך וואס דו ווילסט און איך גיי דיר עס אריינברענגען. אלע שעיפס, דו קענסט אפמאכן א שעיפ. שעיפס, סייזעס, וואס דו ווילסט. זאג מיך וואס דו ווילסט איך ברענג דיך עס אריין. דאס אויך פון די קאמפאני? אלע פון די קאמפאני. קענסט עס האבן די אלע קאלערס וואס איך האב געוויזן. Wow. Wow wow wow. כ'האב נישט געוויסט ס'איז אזא גרויסע אינדוסטרי די אלע זאכן. טאקע נישט געוויסט. מינדי איך וויל דיר אויך ווייזן וויפיל קאלערס יעדע קאמפעני קומט, יעדע קענסט טשוזן קאלערס קומסט אריין, דאס איז די? דאס איז די קאמפעני, זיי האבן בערך אבאוט פערציג צו פופציג קאלערס, ס'איז גארדזשעס גארדזשעס קאלערס. די באקס איז די קאלערס? סאו די באקס איז די קאלערס, ס'איז עקטשעלי דא נאך א באקס וואס האט נאך קאלערס. סאו נאכדעם טוען אונז פאוסעטס. כ'האף איך זאג עס גוט ארויס. זייער גוט זאגסטו עס, דא טוען, דא האבן אונז די פאוסעטס, סאו זייער אסאך מענטשן ווילן מעטשן זייערע הענטלעך מיט די פאוסעטס, די גאנצע, די גאנצע קיטשען זאל זיך צוזאמקומען, אהה, זיי האבן אונז די קיטשע פאוסעטס, מען מעטשט ארום, יעדע קאמפאני גענט קומט מיט אסאך קאלערס, כ'וועל דיר ווייזן דא די קאמפאני וויפיל קאלערס ס'קומט. למשל יעצט איז דא א סטייל, וועלכע, וועלכע מען נעמט יעצט? ס'איז, ס'איז זייער, ס'איז נישט דא אזא זאך סטייל, ס'איז דא זייער אסאך מינע סטייל, ס'איז דא טראדישענעל, ווינטידזש, טראנזישענעל, מאדערן, יעדע, למשל דאס? דא די ערשטע. סאו דאס איז מער א מאדערן סטייל איידיע. וועלכע איז די פשט? איך מעט פאר א עמך מענטש געווענליך וועלכע קויפט ער פון דא? די גרעסערע אדער די? אגעין, ס'איז נישט דא קיין עמך מענטש, איך זאג יעדע מענטש איז יוניק, יעדע מענטש האט ליב עפעס אנדערש. וואטס א מצב? סאו מער וועניטיס, יעדע קאמפאני קומט מיט אסאך קאלערס, קוק אן די גלעז וועניטי דא, קוק וויפיל קאלערס ס'קומט. דאס איז גארדזשעס. דאס איז פאר די בעדרום. דאס איז פאר די טוילעט. קענסט עס נוצן אין דיין בעדרום און דארפסט א אוטסייד סינק. דאס איז די קאלערס פון די גלאז. דאס איז די קאלערס פון די גלאז יא. אה wow טאקע שיין. עס קומט אין אלע סייזעס. עס איז דא סערטען סטיילס. עס איז דא מיט איין לעדל, צוויי לעדלעך.

אה, דאס איז, דאס טשוזט מען פאר דעם? יא, ס'איז פאר די פאוסעט, דאס טשוזט מען פאר דעם. ווי לייגט מען דאס אריין? דאס לייגט מען, דאס לייגט מען אין די טוילעט אדער אינדרויסן פון די טוילעט. און אזוי ווי דא ליגט אלעס, די די די די די טוט בראשעס מיט. דא קענסטו לייגן די טוט בראשעס. עגעין, למשל די קאמפאני האט פֿופֿצן סטיילס, וואס מ'גייט ווייזן אויף די קאמפיוטער, ס'דא אלע וואוטס, קאלערס. וואס אז וואס זאל אויסזעהן דעיס די קאלער פאר דעם צו די קאלער פאר די וועניטי די קאלער פאר די וועניטי איז דעיס סאו וויאזוי מען ארבעט איז מען גייט מען טשוזט די טיילס מען גייט עס מעטשען מיט די טייל די קאלער פאר די וועניטי גייט עס מעטשען צו דיינע פאסעט צו דיין שאוער טרימס אלעס גייט ווערען געמעטשט אלעס קומט זיך צאם ביוטעפלי. און דאס איז אויך א. דאס איז אויך יא א סערטען סטייל. דא קומט א. סאו דאס איז א וועסעל מען קען לייגן א פאוסעט אזוי ווי דו זעסט דא, קען לייגן א פאוסעט אזוי אין די זייט, אדער האסט א פאוסעט פון די וואנט וואס קומט ארויס. ביפ מיר ווען משיח קומט. וואס איז דאס א בעט טאפ ניין? דאס איז א בעט טאפ אזוי ווי דו זעסט. פיינע נייעס, די וויו, און דאס קומט אויך אין אלע קאלערס? עס קען מען האבן אין קאלערס עז וועל, דאס קומט מיט עיר באבלס, קענסט האבן באבלס וואס קומט ארויס פון עס. פיינע נייעס, אקעי דא זע איך איין בעטס אפ, וויפיל סארטן האסטו צו אפערן פארן ציבור'לע? אונז האבן זייער אסאך צו אפערן, קום כ'וועל דיר ווייזן אויף די קאפיוטער. מען זעצט זיך ווען דא אראפ, אונז קען מען זיצן א שטיק צייט, איך קען ווייזן גאר אסאך, קוק אונז ווייזן אויף די קאפיוטער, אה דא האט מען אויבן, אלעס, אזוי קענסטו אלעס זעהן. לייבי עפסטער מיר געהאט געזאגט אז לייקס צו א שטיקל ביי די שויער. יא אונז מאכן א שטיקל עקסטענשאן לאמיר דיר ווייזן, קום אריבער. לעטס גאו, אקעי פון דא און ווייטער איז נאכנישט אלעס פארטיג, פון ווי אונז וואקן יעצט אריין און ווייטער איז האלט מען נאך אינמיטן קאנסטראקשען, יא? ק ק קויטן יא, ווייטענס איז נאך אינמיטן קאנסטראקשען, ביי נאך די זומער וועט עס זיין פיניש, דו האסט א גארדזשעס גארדזשעס קאמפאני, פארסיטס דאס ליגט שוין ארויפגעלייגט. וואס איז די מעלה פון די קאמפאני אז האסט עס דא אריינגעברענגט און דא גייט זיין. וואס גייט זיין די שטוב דא? דאס איז בעיקר פאר. סאו דא גייען מיר לייגן נאך בעד זאכן, דא גייען קומען שאוער סיסטעמס, דא גייט קומען נאך בעט טאבס, דא האבן מיר די טוילעטס וואס מען קען זעהן, מען קען טשוזן טוילעטס, עס איז דער סטייל, דאס הייסט א טענקלעס טוילעט. מיינסט צו זאגן ס'האט נישט די בעק? ס'האט נישט די בעק, ס'האט א טאנק. מאכערייקע אין די בעק. דו האסט א וואל האנק. אה דאס ליגט אין די וואנט. די חלק ליגט אין די וואנט, מען זעהט נאר. די טוילעט פיס און די פיס. אקעי סאו לייוו איך זעה וואס דא גייט פאר, זאג מיר נאר וויאזוי לויפן די פרייזן דא? סאו אונז האמיר דא פון נישט טייער פאר די עולם ביז די הייעסט ענד די מאכסט די הייעסט ענד הויז, אונז האמיר אלעס אונז זעמיר דא צו סערוון יעדעם איינעם. אלע סארטן קאסטומערס. אלע סארטן קאסטומערס. רבותי אלע סארטן קאסטומערס. אלע מיינט מען אלע. אה, כ'האב געמיינט איך בין נאך אין די בעטאב, איך זעה ס'ליידיג. בקיצור המעשה, זייער געזונט ר' לייבי, זייער אינטערעסאנט געווען די טור. עס איז א הערליכע סטאר, לאמיך נאכאמאל געבן א בליק אויפן גאנצן סטאר, און אזוי ווי כ'האב מינסאמע פריער געזען גייט קומען נאך א שיינע שיינע שאורום אין די בעק.